Mbona unaringa matatizo? Kwani kabidhi yeye ongee matatizo jaber.
Karibu sana Rico Africana Media kawuono wan Homa Bay eh, Bokech Acadens mayudore apayano ero mawuok Homa Bay kochomo gwengego ero marongo Uh, wan ga gi msani ma eh, timo dancehall mar dholuo someday samos jopiny eh, jopiny mosou ni osawre uru Ah, sani ok osawo. Ani oyimore.
Chieng' rieny, ka chieng' rieny to iwacho nang'o cha? Oyimore, piny bi odhiambo.
Oyimore uru. Polisi yako na Ah, ah. Kachieng' owang'o nyango cha. Mos mar kachieng' rieny.
sani en oimore uru Oh, piny dhi midhiambo kamano. In- samde eh, nitie joma nong'eyi kaka samde chlorinated to tinde thumbe mitimo mang'eny iwe nyinge mar chlorinated cha ang'o momiyo nyingeno iweyo kata ang'o momiyo iloko nyinge simameni hapa. Koro Sijui kama- chlorinated. Hmm? Mokwongo chlorinated king'ama odhi skul Sawa.

gima kelo sani opogore. Koro chlorinated en ena reaction to eh, en chemical chemical to you understand. Eh, Koro sani ago dholuo dancehall nikech eh, awachawachani eh, nikech um, bro nikech ang'o Ipa nang'o miago dholuo dancehall? Mhm. Nikech ah, ah, ok en kamano. Sawa, ago dholuo dancehall nikech ema chus goyo. Ang'o momiyo niyiero dholuo dancehall ni to thumbe nitie mang'eny sana? Nikech nadwaro style nda. Mhm. Yeah, some day about show ma kawuono ma obedo sponsored gi Belinda Auma Okech. eh? En event matimore every time ma wawach ni nyithindo loro school ndalo holidays. eh? Kendo isebedo kibiro ga events mag, ma, mag Belinda Auma Okech. Ere kaka ni yudo kaka iyudo ga shows gi to uh, overview mari about show matimore kawuono ni chalo nade?
Okay. Show Okay, wacho ni kaka kaka ayudoga shows. Kaka ayudoga shows meka. Okay, kan kaka uh, okay. Eh, kaka iyudo gimoro o depend ni unajituma kiasi gani. Eh, yani nyaka imbe i show up niya mondo ng'ato oyudi kamoro. Let's say ni let's say ni in kata let's say ni kaka koro in dong in interviewer in interviewer kata presenter koso mondo iyuda ibiro e event ibiro e event Jok- imanya donge Koso wan ema ok wanegi. to ka ka ne in ei ot ibet abeta e ot Ne, wadwa golo ng'at achiel. jok mane iye ka gi te nyithindo gi te nyaka gik ma giswimego ok nyal kuyo ma pi e i otanda kuma intiere mondo itimnegi Senior dancer. timne interview unless niya ni in ginene in robot Eh, koro show ma kawuono anyalo wacho ni fine kabisa ok aneno gima rach awinjo ka ji ovibe gi song na ma fine kendo awinjo ka ambe omeda moral ma kata ka koro adok anyalo medo ndiko gik moko ma moingo mandikogo kamano
fil ga nang'o kaka jathum seche ma i perform to ji vibe gi wendi ji konyi wero kaka ji ne konyi wero aisha cha bro bwana feeling no koro emiwinjo niya music Music i- is a good feeling. Yani seche ma ng'ato vibe e thumbi nyiso niya omedi mijing'o mar timo gimitimo kata ndiko ndiko ngoma moko mang'eny omedi yani una, unafanya tu inafanya tu unakuwa na nini fulani, sio ego ama nini, but unakuwa tu na furaha fulani nafanya, yani inaonyesha tu kitu unafanya ni poa. Gimiti mono en gimawa gimaber, alafu seche ma a vibe kata ng'ato kohero gima thum ma ok ochuno niya ni seche mi perform to ng'ata ng'ata te oher, oher thumbino eh? ok ochuno. Koro seche ma ng'ato kohero thumbano, omiya nini, omiya changamoto ni kare nitiere kamoro to pod ok dhi maber. Ma koro kata ka koro idok ndiko wer to i correct kamoro kendo eh, kichak iduogo to feel vibe iwacho ni oh inakuanga hivi, si ndio? Eh, kamano. Ka koro chiemo wuok to chienolo ji mbele. Aha.
Biuru mbele uchien. Samde ang'o ma no inspire mondo mi donje thum? Okay, gima nomiyo o inspire ya mondo adonje thum en nikech thum kogoyi kata kogoyi mopoyi opoyi apoya ni togoyi eh? ogoyi agoya maber ok inyal faint yani when music hits you hit you chato donge kizungu bebe tek chua di ma serious eh?
Be ok ihinyri. ok ihinyri yeah when music hits you alafu en gima ka in kata gi wasiwasi moro kata ka in ka chunyi ol yani to ochalo kaka yath moro oil your soul ineno ka kapo ni ne ne moro no kata ka tiere kata let's say funeral i- igo wende moko ma- makwe chuny ji kara ineno koro nongo ni thum en gimoro makwe chuny Nichako timo thum karang'o?
an achako achako timo achako timo thum Hmm? Ka kapod uh, I feel tu ni music onyuola nyuola go nikech ka ka ka natin ka lak tachaka chaka wer achaka chaka achaka chaka ni ta ta baby toto ta ta
Yeah. Chako wer immediately monyuoli. Eh, dong dong eh, dong kata seche ma mam ni gini ni seche ma ine mama cha dong ma ah, chunye gwecho gani te- Ti- Mano beat, mano Mani- iwero. mani ng'eni instrumental Mano instrumental, eh. Eh. koro kosenyuole ichako lak kamae eh? to giwinjo kaka ka baba ng'in ka ng'ato ng'ini ni ta to in iwacho ni ta ta to gi- iwache gi in a rhythm Eh, mano wer. mano already en wer First time mane idhi e studio ne en higa mane? To thum mane mane itimo? Okay.
First time nadhi e studio ne en 2017 Riverbank Festival. Thum manatimo niluongo ni Mia Wayo. Iluongo ni Mia iluonge ni Mia Wayo. Mia Wayo ni ji wacho ni ni- ok en awayo miparo no.
en awayo mane?
Ok en awayo mir pine ni parono. Kata ng'eni koro ka seche moko aneno ni miya awayo, miya awayo, baby miya awayo. Koro ing'eni ya baby cha ne paro ni ya nadwa no miya awayo gi. Kata ni nadwa no miya awayo. Hapana. Koro emomiyo ne- na- na- nan gi nying moro mar chlorinated cha. Nikech gi- gi- na react gi sign moro ma ok inyal understand. Koro mi awayo cha nena nen koro mostly ne natiyo gi slangs mag Jamaica. Mi awayo tiende niya en en Jamaican patois. Dho Jamaica mawacho ni anaduari. Mi wayo. Temo sero gi dho Jamaica. Bi abi. Eh, mi wayo.
Koro nisero gi dho Jamaica. Ehe.
Mano. Bas.
Koro ang'o mano mi iduoge iwe sero gi dho Jamaica koro ichako duogo wera wera gi dholuo itima tima dance only ni piwa gi dholuo. Gimomiyo koro na Iwe tiyo gi dho Jamaica. koro sana tema tema gi piwa dholuo. Eh? Nan nan bango niya. Jo Kenya mang'eny si dinding'e
Mia wayo. ing'e gima ing'e gima si dindi Ehe. yani kata ing'ise ni miya wayo en oparo na wayo koro aneno niya doyudo kaka koro sana aisa Eh. giwinjo Ehe. kata nyiri dwarago owinjo dholuo nikech Kiwero ne dhok moro mok understand, eh? Mm. To neno ni ng'ani react mok understand. Ng'ani chlorinated design moro ma
Thumbi mar Aisha ni eh, en thum mane ndiko out of gima notimore ni kose en aena thum mane tunga tunga. Aisha.
Mm? Aisha thum mar Aisha ni- mana ndiko ni huyu na huyu ji mang'eny paro niya tubaki na ne wawili. aisa en nyako tubaki na wawili To, tunataka in real sense na mondo i understand jathum gima wero ineno kata boy moro mowero ni pieri cha Roho- wacho ni pieri eh? watu ndo To- wamesema eti hapana. O, en Sasa gimo min in un ng'e nodhi understand ni gima un uparo eh? Rudi kweli. en wacho ni ni hao wawili mae pi kawo pi luok pigo dong Sasa wako koro wanne. Basi. aisha eh? ok en nyako Tunatafuta sasa. Em, dong' ineno seche mane adhi perform e stage kacha cha nadhi gi ndiga macha be ok macha ok ndiga koro nyinge en gi nyingi nyinge gini iluongo na Aisha.
iluonge ni Aisha. Nying gima ni iriambo cha. gima nineno ka riembo Gima iriambo no en Aisha. I surrender.
Dong' ineno ka ineno ka tunge bo ng'e Yei. No Eh, ineno ineno ka tunge tunge bor bor. imake kama. Ehe, Imake timake ni Ehe. donge. ehe. Koro nachake ni Aisa, Aisa re, Saren, I surrender. I surrender. Eh, koro mane mane koro mane ndigano. Koro makata kiwinjo lyrics na gara wanyane Aisa, Aisa lerenga, Aisa Aisa ge o- oneni oneni Homa Bay sani koro en kanye En Homa Bay Academy, Bokech ka. bro en kanye En Bokech Academy in Homa Bay. in koro ne kuma iso chung' ati ng'eno weya ka Ehe. aiso weya ka Eh. en koro chung' e tie spika kuchocho an akia gima itime ku samoro isere kuno to an akia
Someday, someday. You understand?
I understand.
koro aisa no en bike en bike yeah definitely en mache aisha koro eh, ng'ato nyalo paro ng'ato nyalo winjo thum so ni seche moko emotional owe kata ni demna ema noringo Eh. Ah, Maji Aisha. en ndiga mache aisha bana demna an go bwana
Samde kopogore gi thum ang'o mitimo to earn a living? Kopogore gi thum Ang'o mitimo to ana live? Kopogore gi thum,
ana an koro ineno kaka ichung'ni. Eh? Anyalo gori kaka ichung'i mako gino no. Eh, kaka ineno ichung'i ng'iyano. Kata picha picha Inyagora sani koso baadaye. kata sana ng'iya ng'iya tagori kaka kaka isoma no. Eh, koro tich moro kendo matimo atimo painting awicho rangi t-shirt printings gi mag events gi aprint bana sticker te aketo kaka mara ni inya ndike maber kabisa mm. koro iyudori kanye ng'ama dwa mondo mi itimne services meke gi gi ere kaka onya yudi an
an ki- ki- kidwa yuda Ah, sasa tunaangusha mbuzi. yuda yot kabisa Tunaangusha mbuzi. Wedi yeso kanyo. kimanya e mbui ni samdidhul yuda salt yuda kata kidwa yuda yo mayot kabisa Ije. kiromo koda kaka koro iromo koda sani ni eyo kawuotho to yuda Kata kiriemba Aisha. Senior mono biero wacho ni bwana. iwinja Eh, yuda yot yuda yot be seche moko yuda tek Migi challenge gi ng'ama yombo. koro man mane kaka yuda inyalo yuda e mbui kaka sam de dholuo dancehall nyalo romo aroma koda ka wuotho to nyalo yuda ka be seche moko inyalo yuda- sana sana ing'e niya kida yuda maber nairobi e street ibro yuda ka aisha ni en dhako mokawe chien ibro yuda ka an e wiye Moro amora Kamoro- Ani bas ani geno puodho na puodho na rete stika kujoja adhi manye.
ya chieng' moro kiyudo nafas abi bi igora eh? kaka inena chalni ibi igora mondo wane otherwise asante sana kuom time mari pod wabiro medo go mbaka kwa romo kendo Sawa. Erokamano.